ער האט געזען ווי ער ענדיגט, האט דער רשע גלייך אראפגעשיקט איינעם, נעם עס ארויס פון די הענט און ברענג עס צו מיר, ער האט געוואלט וויסן זיכער אז דאס איז דאס, ער האט אים עס ארויסגעשלעפט פון הענט, ער קוקט עס אן, און ער זאגט, רשע האט איבערגעקוקט די בחינה און ער זעט צו הונדערט פראצענט, איך קען נישט גלייבן, איך קען דעם בחור, עס איז נישט קיין הונדערטער, וואס איז, איך האב בודק אויך געזען ער שרייבט עס, האט ער מיר געזאגט, האט געקלינגעט, גלייך איז ער אריינגעגאנגען אין אפיס קלינגען צום טאטע, צו די עלטערן, אזא מעשה מוז מיט דיר זיין די עלטערן. די טאטע נישט געווען די מאמע האט געענטפערט אויפן טעלעפאן ער קלינגט די מאמע האט געענטפערט טאטע נישטא האט ער געזאגט איך האב איך מוז זיך זאגן איך האב געקלינגען ווייל איך האב בודק געווען זיי האבן מיר עוקב געווען און די זון האט ארויסגענומען הונדערט פראצענט שוין אפאר וואכן האט די מאמע געזאגט פארן ראש ישיבה הערליך היי צוריק מיט זעקס וואכן צוריק זאָגט זי אים, אָט דער מאַגישיר, ער זאָגט דאָך, פֿאַר פֿאַר מע הײבט אָן די שמועס, זאָגט ער אַ ביסל מוסר. ער זאָגט אַ ביסל מוסר. איז, איז, איז ער אַ שבֿעה געזאָגט. מוסר האָט ער דערצײלט פֿאַר די בחורים, אַז סאַטמאַר רבֿ איז געװען אַ מאָל בײַ זײ אין שטאָט, סאַטמאַר איז געװען בײַ זײ אין שטאָט, איז ער געלאָפֿן זען װי סאַטמאַר רבֿ דאַװנט שחרית. ער איז געלאפן זען די שחרית און ער האט דערציילט אז די רב רבא וואס די סאטמאר רב האט דארטן געוויינט, די צעקות, די בכיות, די קולות וואס ער האט דארטן געוויינט די רב רבא האט ער געזאגט פאר די בחורים ס'איז שוין אריבער פֿופֿציק יאר און ס'גייט אים נישט ארויס פון קאפ, ער קען זיך נישט בארואיגן, פֿופֿציק יאר איז שוין אריבער וואס איך האב געהערט דעם סאטמאר רב די רב רבא. די צעקות, די בכיות, די קולות, אריבער פֿופֿציק יאר, און עטס מתאר געווען פאר די בחור מיט סאטויזיקי. זאגט די מאמע פאר ראש ישיבה, דער בחור איז אהיים געקומען ליל שבת, און איך האב געזעהן אז דער בחור וויל עס גיין נאכמאכן, ער וויל עס אויך מאכן, האב איך זיך געבעטן ביי אים מאך עס נישט אין ישיבה, ווייל מען האט געגעבן קוויטלעך נאכדעם, מאך עס נישט אין ישיבה, האב איך געזעהן דער בחור וויל שטייגן, ער וויל עס מאכן, האב איך אים געזאגט איך האב פאר דיר א עצה, מאך עס דא אין שטוב, דא אין שטוב, כדי אויפוועקן פארטאגס. און פארמאכט זיך דא אין צימער און מאכט קולות פון אבא רבא ביז ברוך אתה השם אן דעם שם, פון אבא רבא ביז ברוך אתה השם צעקות קולות פונקט ווי סאטמאר רב איז דא אין צימער, און אזוי מאכט ער שוין זעקס וואכן, אזוי צייגט מאמע פאר ר' שמעון, פארשטייט? ר' שמעון איז געווען שטומעם געווארן. הונדערט פראצענט. רבותי, אונז האבן נישט דערמאנט דאס שטייט אין חזל אי ארכה פיך ואמלא אי בדברי תורה וכסיל, אונז האבן די הבטחה אז לבערג קומט צו רוחניות איז ארכה פיך לשאול ממני כל תאוות לבך ואמלא אי ככל אשר תשאל אמלא אי בדברי תורה כסיל. צו דעם צו אלעם מען בעט זיך אויס איז אויך כדי צו וויסן רבי נפתלי ראפשיצער האט אמאל געזען א בחור וויינט אהבה רבה א שעה צייט, א שעה צייט נאכן נאכן האבן געענדיגט איז ער צוגעגאנגען צום רב מפתח האט ער געזאגט איך בין געווען יעצט אין הימל איך בין יעצט געווען אין הימל איך האב געזען דיין תפילין איז קבל געווארן נעם א גמרא זעץ זיך לערנען און צו זיס רבותי וויסן צו די זאך זיין טעג ס'איז אנדערע טעג אנדערש געדאווענט אנדערש געוויינט אנדערש געלערנט איר ווייסט וואס זאגט ער אין פוילן אין פוילן איז צוויי וואכן פארן שמועסן נישט ווערט געפלאצט בתי מדרשים. נישט געווען קיין פלאץ, ווייל די אלע בעלי בתים זענען אריינגעגאנגען דארט לערנען. אלע בעלי בתים זענען אריינגעגאנגען לערנען. אין ירושלים זאגט מען תשכ ח ביז תשכ ח איז געווען די געשעפטן פארמאכט פון א' סיוון א האלבע טאג. א האלבע טאג איז געווען געשעפטן ווייל אלע אלע זענען אריינגעגאנגען, מ'האט געוויסט פאר א חתונה. זיי זאגן אין בעלז זאגט מען אז אין גאליציע איז געווען די עולם איז דאך אריינגעקומען, עס איז נישט געווען די שאסן פונקט ווי היינט נישט אזויפיל גמרות. האט מען געדארפט נעמען די שס און מ'האט צושניטן בלעטער, מ'האט געטיילט בלעטער, וואס איז געווען אזא עולם? ס'איז געווען א, עס איז געווען א לופטל, מ'האט געוואוסט וואס פאר א חתונה האלט מען דא, רבותי! געווען חתונות וואס איז מתן תורות! רב שיע, רב ישכר דוב בעלזער פלעגט דערציילן אלע יאר די מעשה, אז ס'איז געווען א איד איז אריין געקומען שלא כסדרן א גדול אין בית מדרש, און די זיידע בית מדרש איז געפאקט, און דער איד לא קרא ולא שנה, לא קרא ולא שנה, ער זעט די בית מדרש איז געפאקט, צו ער טראכט איבער, קוק אלע לערנען, ווי בין איך אויף די וועלט, ווי בין איך, ער האט זיך אויסגעהאקט מיטן פנים צו די וואנט, און האט זיך אים עצבן, ווי בין איך אויף די וועלט, האט געזאגט רב שמחה דוב, אבער נישט געבליבן מיטן געוויין. און האט זיך אויסגעדרייט און געכאפט די ערשטע גמרא וואס ער האט געטראפן, און זיך געזעצט לערנען, געלערנט און געלערנט און געלערנט, היינט ליגט זיין ספר דא אין ספרים שאפע פון די שענסטע ספרים אין ספרים שאפע, ווי רבי סוכותדובער פלעגט עס דערציילן יעדן יאר שלושים להגבלה, אתמול ביי מזל'ן, וואס געשעט ביי שלושים להגבלה גייט מען זיך איין, מען גרייט זיך צו די חתונה, הא? ווען ס'איז געווען דער מלך אין אמעריקע פאר הונדערט יאר צוריק, איז ער האט דאך געהאט א חבירה, א חבירה פון עובדי השם, וואס איז געווען יעדן וואך איז ער געקומען, א וואך פאר שעות ומגבלה האט ער מודיע געווען די אנדערע וואך נישט קומען, שעות ומגבלה נישט קומען, אבער די עולם איז יא געקומען, האט זיי געעפנט די טיר און האט זיי געזאגט אז ס'איז דא א קבלה בקבלה א הבטחה אז איינער וואס שלויז ומגבלה איז מסמיד בתורה, איז דא א הבטחה אז ער וועט א גאנץ יאר מצליח זיין אין תורה, היינט נאר תורה האט זיך פארמאכט די טיר. איך פארשטיי אז איך בין דא אין שטאט פשוט וועגן דעם יעצט ווייל די אנדערע וואכן אין אין האב איך נישט צו וועמען צו רעדן, קלויז מארק, אדער איך מיין איך האב שוין נישט מיט וועמען צו רעדן, על כל פנים איר פארשטייט פארשטיי מען גייט אריין אין אנדערע טעג, אנדערע טעג, קלויז מארק, בלויז וועגן געפאקט. רבותי מ'האט שוין געטראפן אזא זאך אין רבותינו הראשונים א מורא'דיגע לשון מ'זעהט נישט אזעלכע לשונות אין ראשונים די רבינו בחיי מורא'דיגע רבינו בחיי זאגט אין פרשת שמות שטייט די אייבישטער שיקט משה רבינו צו פרעה שטייט אין פסוק ועתה לך ואשלחך אל פרעה והוצא את עמי בני ישראל ממצרים לכו הייסט גיי ואתו לכו גיי ושלחך אל פרעה לכו שטייט למד ח א און יעדער איינער ווייסט ווען מ'זאגט פאר א מענטשן גיי שרייבט מען נישט למד ח א ס'איז למד ענדע ח א ס'איז איז נישט אויף די איי איז א איבעריגע זאגט רבינו בחיי א מורא'דיגע זאך ועל דרך הפשט ער זאגט דאס איז די פשט אבער וואס מיינט די איי די פינף טעג וואס אידן האבן זיך גרייטן פארן קבלת התורה פארן גרויסן טאג פון א' סיוון. די דאס איז די פשוטע פשט. זאגט ער וואס שטייט פייטער ואתו לך אויך שלח אל פרעה ויצא צאן בני ישראל ממצרים וואס שטייט פייטער וזה לך אורו אויס כי אנכי שלחתי יראו ויצא אח אויס אור ממצרים תחת דרך אלקים זאגט דער רבינו בחיי וזה לך אורו אויס די ווייסט וואס איז די אור סיי ווייל ויצא אח אויס אור ממצרים תחת דרך אלקים די פינעף טעג אן זיי ארבעטן וועגן דעם נעם איך זיי ארויס פון ממצרים ס'וועט קומען שביעית זאל איך שוין הרג'ען ירד השם על הר סיני אבער אבער וואס זיי זאלן זיך גרייטן זינט זינט נאר יעצט מ'וויל זיך גרייטן. פארשטייט זיך אזוי זאגט ער די לשון, ועל דרך הפשט זאגט ער, ועל דרך הפשט, אה? תוספת ע ה, להורות על חמשה ימים שעשיתם שערכנו בהר סיני, זה מראש חודש סיוון עד יום שישי שבו קיבלה התורה, ועל כן נאמר וזה לך הוא האות, האות א י נוספת, רבינו בחיי וואס איז א לכו אויס דאס איז דאך סיי ער זאגט דאס איז פשט על דרך הפשט א לכו ל מיט כף היי מיינט די פינף טעג וואס איז א לכו אויס דאס איז דאך סיי א מספר שי' חשבון חמישא ואומר אבער צו אחרי צאת מצרים טאר מען זיך לקום על הר הזה חמישא ימים און בשישי תקבלו את התורה ממילא איז רבותי די טעג נאר זיך גרייטן פונקט ווי א חתן פארן חתונה אנדערש געדאווענט מער געלערנט זאגט ר' מיכל יודא לעפקאוויטש לויט זאגן ר' מיכל יודא האט ער געהאט האט געהאט טויזענטער תלמידים און האט געהאט א מורא'דיגן זיכרון אויף יעדן תלמיד האט ער געדענקט פירטי פרטים איך בין געווען ביים פאר בר מצוה פון א קינד מיינע אבדול חיים האט ער מיר דערוואנט קודם וואס איז געווען מיט מיר. און שפעטער ער גדל חיים טון דער מאן וואס יונתן מיין טאטן זכרונו לברכה האט געלערנט ביים ער האט געווען זעכציק יאר פריער ער האט געהאט א מורא'דיגע זיכרון ווי ס'יודע ער האט געדענקט יעדע פרט פון תלמידים זיינע תלמידים האט ער אלץ געדענקט בקיצור האט ער געזאגט א מורא'דיגע זאך ער זאגט ער האט בודק געווען מען זעהט אסאך מאל ס'איז דא אזא סעריע פון ברידערס וואס איינס איינס מצוינים איינס איינס באמבעס און אסאך מאל זעהט מען אז איינער איז אינמיטן צובאמבעט. און עפעס אזא קלאטש אינמיטן, עפעס א שבח, אין א שבח, שבח, תחום מעשים לב געווען, עס האט געזאגט ריבה דריבה מאלן, ער זאגט ריבה דריבה, איז דווקא דער שבח'ער, ווען ס'איז אריבער די יארן, ער איז דער וואס איז געשטיגן געוואקסן, א ראש ישיבה, א ראש כולל, ער ווייסט וואס, די אנדערע ברודער געבליבן כוללים געלייט, ער איז געבליבן.

פארשטייט היינטיגע טעג נישט געדאווענט אבא רבא, היינטיגע טעג איז געוויינט אביסל אבא רבא, זיך אויסבעטן. פייער, די טעג רייבט מען זיך נאר מיט פייער, ואור בוער באש עד לב השמים אז בני הלמדים, די וועלט זאגט אז מען פרעגט, צוויי מענטשן טרעפן זיך, איינער פרעגט דאס צווייטן, וואס הערט זיך, וואס מאכט מען? וואס הערט זיך, וואס מאכט מען? וואס איז די שאלה?

די תורה זאגט די גאנצע יום טוב ווערט נאר פון דיין הכנה, אויב דו ווייסט דאס איז די איינציגסטע יום טוב וואס איז שטאק אין תאריכן תורה איז שטאק אין דאטומען תורה, סוכה שטייט וחמשה עשר יום לחודש, פסח שטייט אלץ שטייט, ראש השנה שטייט בחודש השביעי באחד לחודש, יום כיפור שטייט די בזה לחודש הזה, יום כיפור איז נישט שטאק אין תאריך, שביעית שביעית איז נישט שטאק אין תאריך. שטייט נישט ביהמ ו לחודש, און די גמרא זאגט טאקע אחרים אומרים עצרת פעמים ב ד פעמים ב ה פעמים ב ו פעמים עס ווענדט זיך אין חודש אייר ניסן צו עס איז געווען מלא צחותו דא איין תאריך אין די תורה איז ספרתם לכם גרייצעך גרייצעך די עס מאכן דעם יום טוב ס'איז נישט וואס גרייט מען זיך מען גרייט זיך צו די ערשטע זאך וויסן צו וואס מען גרייט זיך מען גרייט זיך צום אמת'ן ריכטיגן חתונה. חתונה, כפשוטו, נישט קיין משל ווי אן חתונה צו מתן תורה דאס איז דער נמשל, אויב איר ווייסט איז אלע הלכות אין א חופה לערנט מען ארויס פין מתן תורה, פארוואס מאכט מען שבע ברכות אין זימל קולות וואס שטייט אין תורה זימל קול, פארוואס נעמט מען מיט א ויקר של אור דעם חתן כלה מיטן אשר ירד השם עליו באש, פארוואס מאכט מען די הקפות ויתייצבי בסכת ישראל. אפילו די שבירת הכוס פונעם חזן, זאגט די פרי מגדים, איז א זכר לשבירת הלוחות. אלע מנהגים פון א חופה לערנט מען אויס פון מתן תורה, מ'מיינט צו זאגן אז דאס פארשטייט מען גייט נישט אריין עפעס א נמשל ווי יום חתונה, זיי מחזיר די מתן תורה, נישט קיין משלים, פארקערט דאס איז די נמשל אליין. גייסט דו אריין צום גרויסן חתונה, אין גרויסן חתונה, דאס איז די חביבות מיט די אהבה וואס די רבונו של עולם האט צו כנסת ישראל אין דעם טאג, דאס איז לאין ערוך וואס מ'קען גארנישט פארשטעלן, די ערשטע זאך וואס ס'הייבט זיך אן. הייבט זיך אן, גייט אריין ראש חודש סיוון, די טאג איז ראש חודש סיוון כשלעצמו, די אור החיים הקדוש זאגט אין פרשת ישרוי, דברים נוראים, וואס איז דאס א' סיוון? נורא נוראות. אין תורה הקדושה שטייט בחודש השלישי, אין פרשת ישרוי, בחודש השלישי לצאת בני ישראל ביום הזה באים מדבר סיני, שפעטער, ויצא מרפידים ויבואו מדבר סיני. די אור החיים הקדוש איך פארשטיי נישט, וואס טוט אנגיין ביום הזה באים מדבר סיני שפעטער ויצא מרפידים? הייב אן גלייך צו וישמח רפידים, און שפעטער ווען וואס טו אנגעהויבן ביי יום הזה בא אין מדבר סיני האט ער געזאגט פאר וישמח רפידים, כש זאגט דאך חיים הקדוש למה הקדים המאוחר, פארוואס האט ער מקדים געווען דעם מאוחר די ביי יום הזה בא אין מדבר סיני האט ער מקדים געווען כי פסוק ז אוי לו להקדים קודם פסוק שלפניו בא אין מדבר סיני די וישמח רפידים האט געדארפן צו שטיין פאר בא אין מדבר סיני. זאגט אויף דעם אור החיים הקדוש א מורא'דיגע ווארט, זאגט ואילה יהי' על דרך אומרם וואס חזל זאגן האהבה מקלקלת עשירה, די אהבה מקלקלת עשירה, ממילא להקדים המאוחר, מען גייט נישט על הסדר, שלהיות כי זה יום, וואסערע א טאג, מען רעדט נאך נישט אויף שביעות, מען רעדט נאך אויף ראש חודש סיוון, דער טאג איז יום כי זה יום המקיווה. וואס מען האט געהאפט אויף דעם טאג, ווער? כי זה יום המקובל לבורא לתורה לעולם לעליונים ולתחתונים, אין יום הבריאה און יושבים און מצפים מתי יבואו בני ישראל למדבר סיני, די גאנצע בריאה שטייט און ווארט, ווער? כביכול בורא דבורא דתורה דעליונים ותחתונים, ווען קומט די כלה אין זאל אריין? לא זה, כשהגיע שמו, מ'איז אנגעקומען, לא אוצרי כח לספר סדר הדבר, מ'האט נישט געהאט די כח צו איינצוהאלטן גיין על הסדר, ס'איז נורא נוראות, וועגן וועמען רעדט מען דא, לא אוצרי כח, כביכול צו כאפן נורא נוראות. ואת לא אוצרי כח לספר כשהגיע, לזה כשהגיע שמו, לא אוצרי כח לספר סדר הדבר, נאר בתוקף כל תנועה ידועה, דער ערשטער תחת הידועה באומרו ביום הזה ויום מדבר סיני, וואס איז אנגעקומען, הגיע לשון אור החיים הקדוש, הגיע חשק ונחשק לחשק וחשק, ושמחי שמים וארץ כמו השמחה הימל און ערד, כי היא תכלית הבריאה ותקוותו, דער טאג דאס איז תכלית הבריאה ותקוותו, ואחרי כן חזר הקדוש ברוך הוא לידיעה הפרטים של דברים, שפעטער גייט ער מסדר זיין הנושא, אוי דער עושה לך אהבה מקלקל את השירה, פחדן נוראים וואס דא טוט זיך אין ראש חודש סיוון, וואס איז ווערט שבת און נאכט ווערט משעמם, מען גייט אריין אין זיכער פייערדיגע טעג, דאס איז א' סיוון, וואס איז ב' סיוון? עס איז יום המיוחס. אויך א לשון נורא ווי די כלי יקר זאגט זיך אין טייטש יום המיוחס וואס איז פשט ווייל ווייל די רבונו של עולם האט מייחס געווען כלל ישראל אין דעם טאג די רבונו של עולם האט מייחס געווען כלל ישראל אין דעם טאג זאגט ער וואס איז דאס איז וואס מייחס געווען זאגט די כלי יקר אזוי אז שטייט אין פסוק ביום המיוחס ואעשה אתכם על כנפי נשרים ואעשה אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אלי. דא די כלי יוקר דא איז דא דריי דרגות די אייבישטער האט געמאכט מיט די אידישע קינדער די ערשטע דרגה ואת ישראל כנף נשרים כאשר יצאו האומר נסיונק ס'טייטש איך בין די טאטע די ביסט די קינד ואת אתכם על כנף נשרים כאשר יצאו האומר נסיונק איך בין גרעסער פון דיר די צווייטע דרגה זאגט די כלי יוקר ואהבי אתכם אלוהי גלייך מיט מיר כשני אחים שווים שפעטער זאגט די קלוגע קאווע שטייט ואתם תהילים ממלכת זאגט ער תהילים ממלכת כלומר כביכול מלכים אולי כמו שנאמר צדיק מושל יראת אלוקים וואס הייסט עס יום המיוחס די אייבישטער מאכט מיט די אידיש קינד אין די טעג אין ער ברענגט אויף דעם צו דער קליוקער ברענגט אויף דעם די מדרש מען קאנט מדרש די רמבם ברענגט עס אין פרשת חיי שרה אויף א מורא'דיגע מדרש שואל רבי שמעון בר יוחאי את רבי אלעזר בן רבי יוסי רבי שמעון בר יוחאי האט געפרעגט רבי אלעזר בן רבי יוסי אפשר ששמעת מאביך אפשר האסטו געהערט פון דיין טאטן פון רבי יוסי מהאי בתרא שהיתרו לו ימות שטייט דאך אויף יום חתונות איז די מתן תורה יום חתונות איז די מתן תורה בתרא שהיתרו לו ימות אפשר האסטו געהערט פון דיין טאטן וואס איז דאס ימות אונז זעמער ימות בתרא שהיתרו לו דעם אייבערשטן ימות ביום חתונות מתן תורה אונז זעמער ימות

זאגט די כלי יקר, דאס שטייט דא אין פסוק, אין אנהייב זאגט דער רבוש ע זאגט יום המנוחות ואתם ואת אתכם על כנפי נשרים איך בין אייך אריינק דו ביסט מיין קינד, שפעטער ואביא אתכם אלי כשני אחים שווים זאגט ער כביכול זאגט פארן אידן, שפעטער ואתם תהיו לי ממלכות כביכול מלכים עלי זאגט ער צדיק מאיר שניאורס אלקים וואס האט די אייבערשטער געמאכט אין די טעג פון קידוש ימינו אזעלכע ווערטער אור החיים הקדוש ראש חודש סיוון אהבה מקלקלת עשירים מיט נישט קענען דא גיין על הסדר. אין די אין מען האט געמוזט גיין ביום הזה בו הגיע חשק וכו' שכן לא נחשק אונז דארף מען נאר אבי זיך גרייטן ס'קומט טעג וואס ס'ברענט א פייער אונז זאל מען נאך אנהייבן צו גיבן א גרייט צו וואס גרייט מען זיך האט מען גערעדט א חתונה וואס הייסט דאס א חתונה זאגן א צוויי ווערטער וואס ס'כדאי אביסל נישט מסכת אזען אין די טעג מען גרייט זיך צו הערן טוב צו פארשטיין וואס איז דאס דער שביעות

דו דאס וואס אמת, ווייל כמו שאילן מוציא פירות בכל שנה ושנה, כך כמו כן התורה הקדושה מתחדשת פירותיה בכל שנה. נייע פירות, און אויף דעם איז מען דן שביעות בעצרת נידונים על פירות אילן, זאגט ער שנדונים על התחדשות התורה שנקראת עץ חיים, זיי יעדער איינער האט די גאנצע כח התורה פון דיר און פון די קינדער, נישט סתם משהו הקדוש זאגט ערב ראש חודש דאווענען אויף גוטע קינדער, ווייל די גאנצע חלק מחלקי התורה ויראת שמים פון דיר און פון דיינע קינדער קריגסטו כמנביאי סתימה און שביעות, און מיטן יאר גייט עס נאר האלפן הכח אל הפועל. נאכאמאל, דערפאר הייסט די תורה עץ חיים, כמו שאילן מוציא פירות בכל שנה ושנה.

שכל הנביאים וחכמים אשר בכל הדורות, די אלע נביאים אלע חכמים אלע האבן שוין געקריגט די תורה אויבן אויף בארג סיני, אלץ די נביאות, נאר נספר אש לכל אחד ואחד במקומו ובשעתו, גאנץ תנך איז שוין געווען אין סיני, נאר וואס תנך און די חכמי הדורות אלץ איז פון סיני, נאר מ'האט שפעטער נספר שכל אחד בשעתו ובזמנו, כמו כן זאגט ער, יהיה בכל חג השבועות, זאגט דאס פאר'ס אמת, זמן מתן תורה זיי מקבל מן הישראל חלק התורה המתחדשת על כל מאה שנה, די קריגסט די גאנצע תורה אויף א גאנץ יאר, נאר אחר כך מוציאים מן הכח אל הפועל כל אחד במקומו בשעתו אין מיטן יאר נעמסט עס נאר ארויס, וזה ההתחדשות וויפיל תורה גיי איך קריגן? וויפיל? וזה ההתחדשות תלי' כפי הכנת כל אחד ואחד. אויף דעם זיצן מיר יעצט. כפי הכנת גליך דהערה דוק דתורה אין נכונים ואין נכונים אלס ווענדט זיך אין דיין הכנה. איבער זה התיישב אל נח אין זיין מסביר פשט אין די משנה וואס טייטש אז כן עצמך ללמוד תורה שאינו ירושה לך בסוכתך ביסט ברוך השם א תלמיד חכם פיינע שטוב פיינע קינדער לערנסט פיין ירא שמים. פאר שביעות גרייזאך ווייל ס'נישט קיין ירושה, ס'איז א נייע א נייע תורה, אילן מתחדש את תורתו בכל שנה ושנה, די ס'איז ניי, ס'גרייט פונדאסניי, פיינע תורה, פיינע ירא שמים, די שטייגסט, גרייט זיך, שיינער רישא קביעא מתחדש בכל עת, ביום זה איז דער מסיים שפת אמת, יום זה שורש התורה של כל השנים, דא איז דא געשען שוין טרעפן אינגאנצן. רבותי עס איז גענוי דאס ערשטע זאך צו פארשטיין ווי רייסט זיך. עס איז פשוט א חתונה עס איז א חופה ווי עס שטייט אין זוהר הקדוש ר' שמעון זאגט די רבושם שרייט אויס די אנדערע וואך אין די צייט גרייט מען זיך צום חופה פרייטאג אינדערפרי די רבושם גרייט שטייט שרייט אויס א גרויסע חופה און דארטן גיבט ער יעדן איינעם זיין חלק מחלקי התורה יעדן איינעם גיבט ער דארטן אונטערן חופה חלק מחלקי התורה. אזוי ברענגט דער בריוו ספר יסצנו אהרן, יעדער איינער קריגט דעם תורה אין שביעות כמינוביוס סטימא, די גאנצע תורה, אונטערן כיפה. ממילא זאגט דער אבן עזר אז די היינטיגע טעג יעצט, דאס איז די ימי זריעה, אז דא א זריעה איז דא א קצירה, וויפיל וויל מען תורה, וויפיל טייכן טרערן גיסן מען אויס פאר זיך, פאר די קינדער יעדן טאג, יעצט איז די צייט אבער פון אריינברקן די. די זעלביגע זאך ער האט א לשון פון חתם סופר, א מורא'דיגע לשון, ער וויל מסביר זיין א קורץ לשון וואס איז די נפקא מינה פון פסח סוכות צו שביעות, ער האט א לשון פון הייליגן חתם סופר, הנה פסח איז זכר ליציאת מצרים איז זיכרון למה שעבר א זכר וואס איז געווען, וכן סוכות למען ידע דורותיכם מה שכבר היו אבל מתן תורה אי יוי מתן תורה בעצמו אינני זכר למה שהיו כי הי' כלו חדשו כשו ראשונו והיוי מקבלו מן אוזן התורה יתברך שמו יעצט אינטערן חופה יעצט אינטערן חופה קריגסטו די תורה מורא'דיגע מורא'דיגע אגדורה'דאס וואס שטייט אבל מתן תורה אי יוי מתן תורה בעצמו אינני זכר למה שהיו ס'איז נישט דארט נישט געזעכער וואס איז געווען. כי אי קלו חדשו גזרו ראשונו והיום מקבלא מן אוזן התורות בראש מי וויפיל דארף מען זיך גרייטן פאר דעם? וויפיל שמחה מיט שמחה זיך גרייטן צו אזא פייערדיגן טאג ס'איז שוין כבר מוצאין ברבות היינו ראשונים די מביט זאגט רבינו המביט ער זאגט עס אין בית אליקים שער יסוד פרק מ ג די מביט די הייליגע מביט זאגט אז פארוואס איז פסח זיבן טעג סוכות אכט טעג שביעות איין טאג? מורא'דיג. זאגט ער ווייל פסח איז א זכר אויף ניסים וואס איז געווען, סוכות איז א זכר אויף ניסים וואס איז געווען, ממילא כדי עס זאל האבן איין טאג קדושה מוז ער האבן א שבת, דערפאר מוז עס זיין זיבן טעג אדער אכט טעג, ווייל ס'מוז זיין א שבת. אבער שטויות וואס יעצט קריגסטו די תורה זיך יעצט דא די תורה. ער דארף נישט קיין שבת זאגט ער. ער זאגט די זעלבע אויף ראש השנה און אויף אויך נישט קיין שבת פארוואס ווייל יעצט איז מען דן ראש השנה איז בו בריות בו פקודי יום כיפור איז יעצט מחילת עוונות שביעית איז יעצט מתן תורה ממילא דאס איז די ערשטע זאך צו וויסן אז יעצט גיט מען די תורה און יעצט איז מיט די אלע מיט די אלע אורות מיט די אלע דאס אז מיר זענען זיך גרייטן. למשל א רבי שלמה זלמן אויערבאך טאנצן הליכות שלמה, ער טאנצט עס אלס הלכה אויך דארט אין פרק ע ב, אלע ווייסן די גמרא שבת ק ח ט אז מען טאר נישט מקיז דם זיין ערב יום טוב, יעדן ערב יום טוב, עס איז זיך מיר נער כ'בין נישט קיין פוסק אבער יעדן מאל אפעראציע צו וואס וואס מען קען מאכן נישט ערב יום טוב מאכט מען נישט ערב יום טוב וואס מען קען למעשה דארף מען איבער פרעגן א רב יעדע זאך מיט טשעפען וועגן טשעפען בלוט נישט מקיז דם זיין נישט ערב יום טוב פארוואס זאגט די גמרא. די סיבה איז די גזירה אט ערב עצרת, ערב יום טוב שביעית, פארוואס? זאגט דארט די הייליגע גמרא, ווייל ערב יום טוב ווען אידן זענען געווען אין מדבר סיני איז ערב שביעית ארויסגעגאנגען א ריח בשמו תבואה, און ווען אידן זענען נישט מקבל די תורה אווי אווי טבח לאי לבשרי ולדמי, געוואלט אויסשעכטן די פלייש מיט די בלוט חלילה פון אידישע קינדער, און טאמער זיי זענען נישט מקבל די תורה. און וועגן דעם איז מסוכנ'ס א סכנה יעדן ערב שביעית, און אטע ערב שביעית איז מען גוזר יעדע ערב יום טוב, אזוי אין הלכה געפסקנט, די גמרא אין שבת, ר' מוהר ן אור החיים תרפ ס עמ' ח'. פרעגט דער רב מאכט זיך א שעקל דארטן, דער ריח איז ארויס פאר אפאר טויזנט יאר צוריק, וואס האסטו היינט מורא? וואס האסטו היינט מעורר? פאר אפאר טויזענט יאר צוריק ווען עס איז געווען אין מדבר סיני איז ארויסגעגאנגען א רוח בשמו תבוח האט געוואלט טובח לי לבשרי דמי וואס האסטו היינט מעורר? דא דו מאכסט עס א שקר דער לשון ונודע די בכל הזמנים שאירע לאבותינו אין ימא שטענדיג אין אלע זמנים וואס איז געשעהן עפעס פאר די כש יגיע זמן ההיא שיב מתעורר קצת מען עושה הדבר בענגן עי. שטענדיג ווען ס'איז עפעס געשען ווען ס'קומט דער טאג ווערט מתעורר אויך נאכאמאל דער זעלבער זאך און פאר דערפאר איז היינט א סכנה ערב שביעות. וואס טייטש א יעדן יאר? נאר דורך קבלת התורה וועסטו ניצל פונעם שמור תבורך? טענה'ט רבי שלמה זלמן אויערבאך דארטן אויף דעם, אויב אזוי פשט מאכט זיך א שקל ווייל דו האסט מורא ווייל יעדן יאר ווערט עס נתעורר, איך פארשטיי גוט וואס ס'ווערט נתעורר יעדן יאר אין שביעות. יא די גאנצע אהבה מיטן מתן תורה יראת השם אל האזין איז אוודאי די זעלבע זאך, אויב דו טוסט נישט מעג עס דיין זיין ווייל דו האסט מורא וועגן דעם ווייל יעדן יאר ווערט נתעורר, איז פארשטיי גוט וואס ווערט נתעורר יעדן יאר אינעם גרויסן טאג, ס'איז דא אזעלכע וואס טייטשן אז וועגן די קשיא פון מגן אברהם אין תו' צדיק ד' אז וואס זאגסטו זמן מתן תורתינו איז זמן מתן תורתינו מען פסק'נט דאך להלכה אז ווען מתן תורה ז' סיוון איז דא אסאך וואס ענטפערן אסאך ענטפערן דעם תירוץ זמן מעט און תורת עיני פסק'נט מען זיין סיום פאר אפאר טויזענט יאר צוריק אבער תשפ ו וואס דאס וואס ס'איז וועגן דעם וואס מען רעדט יעצט וואס רבי שמעון זאגט אז יעדן יאר געבט מען דארטן די תורה אונטערן חופה היינט איז עס זמן מעט און תורת עיני און ממילא איז וואס אונז דארף מען יעצט ווי האט זיך געזאגט רבי מאיר'ל אמשינאווער דער זאגט דארטן פאר אינגערמאן ערב ש ס דער מ'זאגט. זיי נישט קיין שוטה. וואס? די אייזע איז שוטה אז מ'ארבעט משנות און אז מ'גייט דיר געבן די תורה, מ'גייט געבן די תורה, כאילו זיי נישט קיין שוטה, גיב דיר יעצט זין, רבונו של עולם גיב דיר יום חתונמי ס'איז די מתן תורה, מי גרייט זיך, ווי גרייט מען זיך פאר א חתונה, די ערשטע זאך דארף זיך גרייטן, וועלט זאגט ס'אמאל געווען א מדינה, וואס איז געווען א מנהג. יעדער חתן אויף א סימן טוב, אין סימן א חתן מאכט דאך אזאלכע זאכן פון סימן טוב, יודיע, סימן לטובה, איז פאר סימן טוב פלעגט ער ברענגען צוויי בעכערס, צוויי גביעים מיט שקדים, גאלדענע בעכערס מיט אסאך גאלדענע מטבעות, לסימן טוב ומזל טוב, איז א חתן וואס האט געהאט האט געהאט, ווער עס האט נישט געהאט. איז ארויפגעלאפן צו א גביר, האט אים געבעטן בארגן אויף איבער א נאכט, מארגן געב איך דיר עס צוריק, איך דארף עס נאר פארנאכט. דער אחוז האט אמאל געדארפט ארויפגיין צו עפעס א גרויסע גביר, האט געוואוסט אז דער גביר איז א קמצן, ביז קען ארויסנעמען פון אים א מטבע איז געפערליך, איז ער ארויפגעגאנגען צו אים מיט אזא ארמע, האט ער אים געזאגט, איינס האב איך, פעלט מיר נאר די צווייטע, פעלט מיר נאר די צווייטע, האט דער גביר אים געזאגט, אויב האסט איינס פעלט דיר נאך די צווייטע. דו ווייסט דאך חזל זאגן אל תצטרך לבריות איז אויך א סימן טוב אל תצטרך לבריות. און ס'איז דאך נאר לסימן טוב א יא. און נעם דעם גלאז, דעם בעכער, און לייג עס נעבן א שפיגל העט זיך שפיגלען צוויי. האט דער חתן אים געזאגט כאנאר יענעם, דעם צווייטן, ווען שפיגלן. כאנאר יענעם. במה דברים אמורים? מ'זאגט אז פארוואס הייסט דער יום טוב שביעית? ווייל ס'גייט זיך איבערשפיגלען די וואכן יעצט. ס'גייט זיך יעצט איבערשפיגלען וואס דו האסט זיך גערעדט פאראויס די יום טוב שבועות. איז טאמער ס'זיך איבערשפיגלען וואס איך האב זיך גערעדט די אלע זעקס וואכן, איז השם ישמור. אבער פון יעצט, פון יעצט גייט מען זיך נעמען ס'זאל זיך איבערשפיגלען די הכנה, מ'גייט זיך גרייטן, מ'גייט זיך גרייטן אין נכונים אוי נכונים, אויף וואס גרייט מען זיך אביסל נאכאמאל אויף א חתונה, אויפן אמת'ע חתונה, אמת'ע חתונה. איך ווייס ביי מיר מאכט זיך זייער אסאך מאל אזעלכע זאכן, איך גיי אריין צו א קבלת פנים, איך ווייס נישט ווער די מחותן. אלע גייען שיינע שטריימלעך, צו אלע גייען שיינע פראקן, איך ווייס נישט ווער די מחותן, ס'מאכט זיך אסאך מחותנים, אבער איר ווייסט איך איך קען צוטרעפן זייער שנעל ווער די מחותן, טאמער איך זע איינער אין די זיי דארטן לאזט אפאר טרערעלעך די זווג זאל איר די זיווג זאל איר ליופי זיין געבן איך אים גלייך מזל טוב פארשטיי אז ער איז די מחותן, טאמער איך זע איינער עסט דארטן קישקע מיט הערינג, אה ל ס א דריטע שוועסטער קינד. מיינט צו זאגן איינער וואס לאזט היינט אפאר ווארעמע טרערן בעבור רבו בערב נא ער די מחותן מען האלט דא פאר א חתונה אז ער לאזט אפאר ווארעמע טרערן עבור רבו ערב נא ער גיסט זיך אויס די הארץ צו איז אזוי מדאמט אנדערש אנטער עבור רבו ס'איז נישט נאר די תפילת השלו' וואס מען זאגט מדאמט אנדערש.

זאגט דער אור המאיר, ויהי קול השופר הולך וחוזק מאוד משה ידבר והוא אלוקים יענני וקול זאגט ער הולך וחוזק מאוד יעדע דור גייט עס שטערקער און שטערקער שטייט נישט הולך וחוזק הולך וחוזק ער טענה'ט דער אור המאיר ס'איז נאכנישט געווען כזה זאך א יאר זאל זיין מתן תורה פונקט ווי יענע יאר נישטא כזה זאך פארוואס? ווייל צו יעדן יאר ווענדט זיך ווי דו האסט זיך געגרייט נאר דין צו מען זיך יעצט פעסט גרייטן, מען וויל דאך אזוי תורה אויף א גאנצע יאר, מען וועט זיך גרייטן, טאקע אנדערש געדאווענט אבא רבא, אנדערש זיך אויסגעגאסן א ערב, נו וואס איז דא צו רעדן רבותי, די ערשטע זאך איז דאך געזונט, יא? געזונט, ברייט און ברור, די ערשטע זאך געזונט, ברפאיני, רפאיני השם מן הרפא, דאס איז די ערשטע זאך, כקהל מלך אויפן העמד ורחמנותא, קום צו אבא רבא, גיב א קוק ווי דו זאגסט, חם לו גדולו ושעירו חם אל תוליני אביני האב רחמנ, המרחם, רחם, נא אלינו, זעסט ווי דו טוסט זיך? זאלסט דאס פארשטיין, אבער דא טוט זיך, ס'קומט צו תורה און מ'געט אריין צו די חיי אומרות און אזוי, ובזיקת בסיני נגלו להם כזקן מלא רחמים, מ'טריסקע האט מגיד זאגט אז א מאמע האט אים געזאגט אז סיני נגלה להם כזקן מלא רחמים, האט ער געזאגט אז כוס מלא, קוק איין שפריץ און ס'גיט זיך א גוס אויס, זאגט דער רבי, איין שטופ, זאגט דער רבונו של עולם זאגט איך בין מלא רחמים, גיב זיך א שטופ אריין, ס'זאל זיך אויסגיסן אויף דיר, גיב זיך א שטופ אריין. אוי, גיב זיך א שטופ אריין, והר סיני נגלה ים כזקן ולרחמי, גיב א, גיי אריין אין די ענינים, גיב זיך א גוטן שטופ אריין, גיב זיך א גוטן שטופ אריין, און טאקע די ערשטע זאך, טאקע מען בעט זיך אויס, מען בעט זיך אויס אנדערש, מען דאווענט אנדערש, די גמרא אין ברכות דף ג זאגט, הרחב פיך ואמלא, הרחב פיך ואמלא זאגט די גמרא, אי בדברי תורה כסיב. איבער דברי תורה האבן מיר די הבטחה, הבטחה הרחב פיך ועדי בית ועמלא, רש י זאגט אין תהילים פ' א' אויפן פסוק הרחב פיך ועמלא זאגט רש י הקדוש דער לשון הרחב פיך לשאול ממני כל תאוות לבך, ועמלא ככל אשר תשאל עמלא, א י בדברי תורה כסוף, דאס האט מיר א הבטחה אויף דברי תורה.